something iwinjo wuod jaburu be sani itiyo itiyo itiyo mondo mi ng'ama chieng' moro ne berni ang'o mi monde koyo oko malich kama sa te chandori kama mondo chieng' moro ng'a mo benefit nyithindo nyithindo to bende ngima mani chandorigo kata mani some cha digomb ni nyathini odag e sani Eh, kaka nidhi skul gi swaru magini ma- ma- ma- ma- oyiech tienda iwinja welo. tidhi skul kinyono gi ragol mano tini tindi nono fut subisi iwinjo kutemo to ginini Eh. tuktuk giche iluongo nang'o nirusa ndak Akala. eh, kata kala Mm. moro ma jokwath cha mm. ema ketemo to miyi matis to kwa wuoche mm. to kiduogo lanji tiyudo ka dhoto go kiful mama wuodhi kamal to mm. kendo bo to maguok ema oninde mm. iwinja mm. yani ne, ne, ne si ne onge mane migombo ni mane migombo ni nyathini odagi

To nitie lif mamalo ka link man malo yudo ka ng'ato wuotho e wi malo oho in ka pod igal rito e koro gima chanda ng'ato ka ng'ato tiyo matek sani mondo nyathine chieng' moro owinj maber owinj maber kik winj kaka nowinjo an ok ane rach moro amora bwana mane oter nyathine e skul to Ka notere jaluo- sponsored.
tero nyathi skul Gi ndege. ka land iwinjo Eh, nyathi land vertically iwinjo olor mos odescend iwinja iwinja odescend kolor gi mm. ndege imbe chunygo hmm? mon chieng' moro jeremy e olor gi ndege mabe dak lorgo
an

noko no- no- no- gari noko drop Nowuotho gi tiende. ng'ano fuo nyathino koso ng'ano miyo nyathino wuot nyathino Ng'ano deserves miyo nyathino gima nyathino deserve. dho en to ok nokalo We kare chandri kasto iketo ni nyathini bo chandre kaka ni chandri. to kofuwo ma ma ma ma pieth wiye ni koro gin gin mana gi gari oko ne chandruok bibide kata kode seche moko igano ne sigana kaka un to ne uchandru be donjo ne to en titere gi gari wuo koda ipani level ma ng'ato tere nyathine skul gi gari kata gi ndege ma pod nyathi mabiro sandore kotieko skul nyathini osega yudo tich en Ah, koro- ah, koko for the sake donje of form yudo one. certificate. koko yudo koko donje form We 1 nyathini oyudo tich itiyo certificate. Bwana iwacho ang'o?
tich itiyo E ka piny ji mwadake osetieko sani, skul nitie nyaka jok moseyudo tich to pod nie form one Ah, baba gi ceo nigi kegoni apar osendike nyingi gik moko moko osendike nyaka nyinge chalo nyithinda kode safari
wachi yweyo nyathi nie college to en ceo mara kode safari bwana ni ni- tano tinde pang wat, ji panga ne nyathi, nyathini chon mapema ji panga ne nyathini mapema tu

onge ni bro wame itere ranj eh, eh.
okay dala fm
e machiegni
oyawre jadolo tekni nigi pesa

Aka wuora. Eh. Kata ka kata ka tini nyalo timo na timo gimora mora ok ilu gik mano tini ka mano ing'e ni ok inyal endelea ne kech. Chandruok mani chandruok rigo gi babau. Mhm. Irwa Kenya te. Mhm.

nyathi mobiro gi tiende yombie diwinji kaka Koro kata oyomba. diwi ah Koro kata oyomba.
Tiseidho ndege. Gima duong' en future.
ma iseloso sani Mano aseloso. koro ng'a ng'ato timne nyathine gima onyalo timone E sani level minyalo timone, timne. kik ing'i channel mano timni No. No.
Kinyalo nyiewo ne nyathi ndiga e birthday ne father. Nyiew ne Jeremy ndiga miye e birthday. an onge gi ndiga nyaka kawuono iteri wacho da nyoni nyathi ndiga an kata nyaka sani aonge gi But- kata wach ndiga But ndiga to dong' inyalo nyiewo. to nyaka asenyiewo nyiew ne jerumni Mm. oneno kuom ang'o an no- ano ng'ano nyiewona ok noneno gima ni ok banene bwana ne bwana bwana bwana samoro winjo bro ok digom but te ni, ni- ni assume gik mane kadhe te te te te te Eh, ni ni, ni wuonda wuonda wang' nyathini ma kata tek Yes. ma, ma, ma kata lote mantie tidhi olo ni maring'o In- nyathina nyaka idag ngima maber an acham alot ok ichak icham alot eri kiti ne dongo wuonu kata mana meri ne lieli olieli nyaka gi wembe kama Koso- koso oya koso boye lieli gi wembe koso oya boye dongo lieli go Eh. sani lielo jeremy gi wembe bwana piny dhiga kaka piny dhi ni mi nyathini the best miye gima ber mogik minyalo miye Hmm.
an mabro neno gima ni nyathi oter gi ndege nyathi oter gi ndege
obadhia omi lift gi ndege ok noter gi ndege omi lift gi ndege baba kendo kolori chak iom nyathino ah! itere dala gi ndege kendo nyaka nitie fomfo kweni iko nini eri gi jokma wuoyo gima gibiro keti nyigi gi e list mar ji 150